ndi musi ndi tshi khou vha tamba luimbo lwa vhuḓi nga maanḓa adzele vhana vha miyanga Ish. lu dzhena lwa gidima na malofhani anga nda kona uri malofha anga khou thoma u tetemela anga lunoni a lu rwa nzhivha namela muḓagasi vhone u ita u khou gidima love u khou mbudziwa hafhanoni mufunwa wa uri don't you remember musumbulo wavhuḓi nga maanḓa musumbuloni vha ṱoḓa zwi pfa nga maanḓa vhathetshelesi vhaswa ndi khou vha ṱanganedza ri khou mamarwedza hei ha vhone ndi khou amba uri ndi nga dovha nda ri hei zwithu a redi

nga hafha ri khou fara gai vhathu vha tshoṱhe ri a rambiwa mani vhone heyi heyi heyi ave ri, ri, ri zwithuni ri zwithuni ri vhudzheleleni vhathu vhashu muṅwe na muṅwe a re na kwiti a re na rama ḽo no nga bvani a re na rama a re na mutsukulo mvona zwori ya vhone ndi musumbuluwo vha tou zwa uri hoyu muthu tou amba ngo rama ḽawe ḽi tonga tshupu ha vhona redi a ri dovhi mini nṋe ri makhuwani ri afha muḓini johannesburg the city of gauteni ri khoma marweja ndi henefho hune vhone vha ḓo to zwi pfa zwavhuḓi nga maanḓa zwo ri ntumbona ri tshiri ri khou suvha ri khou amba mini musumbulano ri farela mini thi ri ndi henefho hune ndi nga dovha nda ri na musi ndi afhanoni ri tshi khou zwi amba zwavhuḓi nga maanḓa uri ndi uh, uh, ndi- ndi- ndi- ndi-

ri vha roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa thi ri ri dovhe ndi vha vhudza zwo ri muṅwe nga ḓivhusa zwo ri ntubune ro dzula gai afho i andiyani vhone ri ro tshi zwi amba ri ri ndi panda studio ufhio a hune vha ṱoḓa u zwi vhona na vhone vhaṋe zwa uri ndi ṅwana fhethu ha khwinesa nga maanḓa hune havha vha phanda vha shuma mini vha ita mini ntumbu we hu vho itea ni kanisa fa ri tsha ḓo ḽi vhona ri tshi roba ri khou isa khasho ya vhathu vhathu ni nzanze na ende vha tshi tou funa vha ite vha tshi ri foinela hu ambiwe tshizulu vha vho sokolora ntumbu mama regina superman ndi amba uri muṅwe na muṅwe ane avha hanefha jobege kana ane avha a khou ri mitubuwei aṋe na ḽiṅwe ḓuvha nda sathu vhuya nda ṱalela show ya aṋe nda sathu vhuya nda ḓiwana ri khou- ri khou- ri khou thetshelesa ntumbu mapfura online radio o ri makhuwani mani vhona na musi ndi tshi tou sedza ngafha murahu ndi ḓo vha ndi tshi khou vha vhona ndzanzi na endra vha khou ṱoḓa location ri gai evo ri ka vhafi kha ko vula vhulesa ko kape ku khethe nzi re ri hola mama re tshi nka suva na kumazulu a sokoto

zwi khou thoma kha vhone vhane vha khou ri ntumbu wei a ri khou ḓiphina nga maanḓa nga ntumbu mapfura online radio ndi ane vhone ri mbo ḓi to zwiamba zwavhuḓi nga maanḓa ri ri henefha jozi bege mupfhiwo ndi musawawa hai vhone ane vha ḓo sumbula zwavhuḓi nga maanḓa zwona ri khou tshimela roṱhe thiri ri na luamsi african group ndi vhone vhane vho ri fha mathukhu hafha ḽa eh, centurion ndi hone ri khou mama rotsha ri yone livha nga maanḓa ndo tenda ndi ri mutuka wa ya vhifhi na vhone kha vho ḓo ri vhidza ri ḓo ṱoḓa ri dzule masofani ri ḓise khasho ya vhathu vhathuli fhedzi na musi ri kha phanda studio hune vha shuma nga mini nga live streaming vha kone u zwi pfa na vhone vhaṋa zwa uri ya ṋamusi khasho ya ṋamusi i khou mamarwa dzandzandzana vhaṅwe vha zwiamba zwavhuḓi nga maanḓa vha ri ntumbuwe ngori ndi blue monday no fara mini nga blue monday mo music to come mo setting a ndi amba uri vhathu vhashu enda zwithu zwavhuḓi zwi ambiwa mani vhone ndi khou vhona hei ha nṋe ndi no vha vhona madendzhe

That's right, ndi musi ro tshi kha ḓi vha roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa thiri vha tshi khou ri mutumbu wo ya ine thi tshena na maṅwe thiri ndi khou ḓi phiṋa na vhoinwi nga u tou rolo kha ri suvhe vhana vha minyanga ri tshi vhuya mo fun mo entertainment mo mugozi mo mini mara vha ḓo tou pfha zwo ri ri tshi khouwani vhathu vhashu muthu a ni vhidza ri mutumbu ḓani ma ndi khou vhuya hafho khavho kha vhona khou ri mutumbu wo ya weekend yavho yo vha hani thirwi ndi ane vhone ri ḓo ri khou amba zwinzhi zwo ri ya okay ya ndi zwone zwi a itea really it's really happening ya ri kha ḓi vha na efha thiri ri khou livha nga maanḓa ah, vhatikedzi vhatikedzi vhaswa tsho kholiwa nga maanḓa vhathu vhane khou ḓa na mafhungo dzi ṱuṱuwedzo kholiwa nga maanḓa vhone kuri ni tobuwe hei khasho ri ḓo suvha na inwi ri ḓo mamarwedzha tsiri luimbo a vhone hafha ndo vha farela ḽiṅwe ḓinga ḽine u to amba ngoho vhathetshelesi vhashu ngori vhaṅwe vha ri ntobu heyi weekend dzo vhuya sa thiri ndi kholo uri dzo vhuya ndi zwone ndi henefho ne vhone vha ḓo vha tshi khou amba na riṋe ndi na vha- ndi- ndi na- ndi na- ndi na mu- ndi na muzika woṱhe afho ndo vha farela vha ḓo tou zwi vhona zwa uri na musi vha na tshifhaṱuwo tshavho tshi tshi nga tshigayo na musi tshifhaṱuwo tshavho tshi tshi nga tshiti nga vothi ḽa ri khou amba makao haya no ndo zwo ri afha fhethu a khou tou itiwa tshidimela ndi khou ri kunjani ya ndo vhona na gautrain nda ndi sa i ḓivhi vhone a i gautrain vhone a hone Vhaṱuwo ane a vha na zwiṱefu zwo no nga Gautrain. Heiḽa khokholono yo gidima vhone. Uri ni mara vhathetshelesi vhashu vho takala. Oh, kha vha ḓo pfa uri muzika wa muzika wa musumbulo une vha ḓo tou zwi pfa na vhone vhone uri ya ntsumbulo i khou suvha. Vha rumele mulaedza tsilulwi. Vha ri mini fhedzi? Kha ri henefho hone ra mbo ḓi ri ndi Phanda Studio. Ro ḓigeḓa hone ṋamusi ri khou ḓisa khasho ya vhathu vhathuni nzanzana. Callers a vhona vha ḓo ri ndiyo luimboni mani kha vha ḓo tou pfa ḽi vha humbudza mini arali vha tshi khou tou zwi vhona zwavhuḓi nga maanḓa vha ri ntumbu ya heḽo tombo ḽi tou nkhumbudza mufumakadzi wanga kana mufunwa wanga nga musumbulo ndo wanga u tou haga fhedzi vhaṅwe vha ri ntumbu wee ro vha ri tshi khou mama rwaitsa nga dzi weekend ri khou ḓipina vhaṅwe vha ri ntumbu ro vha ri gayo mara kha vha ḓo tova pfa hava ndi vho irlani ni phumule midzomo zwino kha okay vha tshi khou ḽa vha balelwa phumula midzomo ndzomo dzavho dzi tshi nga dza ntumbu ayeyi ndi ḓo dovha nda ri mini wuza wuza wuza ḓa noṱhe ma ni ri khoma marwedza ndi musumbuliwo solo so big up manga i vhona ri khou tou shuma tou vhona nga zwidulo soko ah ndi khou ni vhona mani khou ni vhona vhathu ri no takala mani na mani ndi suvhe nzanzu na oli mulu ri i've been caught making love ya ka ndo konedziwa ndi tshi khou suvhisa ndi ri khou mamarojisa vhathetshelesi vhashu vho dzula masofani we're all blessed Listen, this is a good good monday a no tshakatela vha vhuno dzika vha pfa muzika ha ḓa joku ha ḓa mini ha ḓa vhone vha founa ha ḓa nyi a ri rumela mulaedza ro i vhala nzanzi na I'm gonna rap to you a little bit about

ndi musi ri fhole tshi kha ḓi vha na vhosofhi nga maanḓa vha tshi khou to amba vha ri ya ntsumbuwe ya i to vhonala zwo ri ndi blue monday Vha- ndi ndi uri hu na- hu na hu na havhaḽa vhathu vhone vha tou pfhi u tou amba ngoho ntumbu um ha pfhi ndi eḽa zwo no pfhi heis ya ndi ndi blue monday a- a- a- a- a- a thi tsha kona e mara ndi iṅwe nḓila ine ndi khou vha ṱanganedza ngayo tsi ri ndo vha vhudza zwo ri ri ḓo vha ri tshi khou ḓiphina muzika ndi muzika

ri kha ḓi vha hanefha phanḓa studio vhana vhane vha ḓivha nga maanḓa zwithu zwine zwa vhidzwa pfhi ndi online kana live streaming hana musi huna vhutshakatshaka muzika vha khou tou zwi pfa zwithu zwoṱhe zwine vhone vha khou zwi pfa quality ndi quality vha khou zwi vhona na dzi features ndi ngauri zwoṱhe ro mbo ḓi pfhi nga vha phanḓa studio vha ri ntumbu ḓani na khasho Ndi rima malwadze vhathetshelesi vha tame zwavhuḓi vha appreciate zwo no bva gai venḓa vhavenḓa vhashu ro farana wi ra dovha ra fhiwa pfamo hafha ḽa centurion ha vhone nga luams africa group vha i vhona na vhone vhaṋe afho uri ya i khou tou ḓiamba i khou ṱoḓi ḓi totela yone iṋe livha nga maanḓa thiri ndi vhone vho sponsoraho khasho vhege yoṱhe heyi ri ḓo vha ro sponsoriwa hafha ḽa luamsi centurion ndi vhaṱhanga vhavenḓa na vhone vha nga zwi ita vha ri ntumbu na nṋe ndi khou ri ndi khou ṱoḓa khasho i ṱoḓa ri ḓe ri mamoroje o livha nga maanḓa

kha vha sokori ndi khou humbela u rengisa magulu we mara vha tshi zwi amba nga tshizulu vha ḓo ri mini vha tshi khou mu vhona muthu ana tshifhaṱo tsho no nga bakete a vhone ngoho mudzimu nṋe tshiṅwe tshifhinga ndi ngazwo ndi tshi mu rabela ndi ramaṱoloṱolo ramirekele ramadambi iyi u tou sika muthu tshifhaṱo tshi tshi tou nga mudzi vha hone vhathu vho no pfhi vho roots a vhone ndra vha mara vha tshi khou tou mu vhona muthu zwo ri ngoho mudzimu vha vha khou mu sika vha tshi khou zwi funa mara vha mbo ḓi mangala a vha ṱoḓi ndi u mangalana kana vha vha khou ḓo dzi sumbedzisa uri ho muthu ḓo fhedza no vha mulimi mara tshifhaṱuwo na musi a tshi tou tshimbila ha ngo fhambana na mudzi zwino nṋe ndi mbo ḓi ri vhapfhi vho roots muthu wano mu vhona nga u pepeleka lu mu vhona tshi nga ngei ndi nga ndi zwi vhona u tshi khou pfhi vhathu vhashu kha ri kaidze lunyadzo vhathu vhane vha khou pfhi ndi zwe zwine ri khou tshimbila khou pfhi vho nyaupe boys mini vhathu vhashu komri zwithu zwo nga sa zwezwilo vha vhona hu tshi khou mona moniwa hei ango a redi mara avho muthu o tou ralo vhone ndi ri mini ndi mbifho kana ndi physical appearance thi ḓi zwo ndi nga zwi ambisani nga tshizulu ndi nga soko ri ndi Hlala! A ḓo ri mini nṋe nga Tshizulu ndi sa ḓivhi zwori muthu ane o to mara tsho no takadza ndi tsho ri riṅwe fhethu huswa ri ita zwithu zwine zwi a takadza nahone ri vha funa zwone vhathetshelesi vhashu you are welcome to ntumbu mapfura online radio philly beblegel flagan duka ri tshi tou vhuya luimboni vhona vha ḓa vha tshi khou amba vha tshi khou ri mutumbu we nṋe ri khou nyaga u lumelisa vhana vha miyanga vha suviwe ri khou mama rwejani vhona vha khou lumelisa muṅwe na muṅwe ane vha mu ḓivha na musi tshifhaṱuwo tshawe tshi tshinga ṅwenda kana tshi tshinga mudzi kha vha sokoto ri mutumbu ndi khou mu fara ndi khou mu lumelisa tshi vhuye ḓo dzhia ṱhingo dza vhona

halala vhataleli vha ntumbu mapfura halala you are an awesome listeners hanefho ne vha vha hone tsiri vha tshi khou ri ntumbu amama ro dzhine the mama vhone vha khou ḓo vhuya ri tshi dzhia ṱhingo dza vhone vhone vha tshi khou founa vha khou lumelisa mashaka vhona dzikhonani vha songo kwa zwo ri nna musi ro ḓigeḓa

na, na, na, na nga tshizulu hey vha tomba vha ri a ntumbu we ha nṋe ndi khou ri ndi khou lumelisa eh, hoyunoni ane a vhidzwa pfhi a nyinyi ndi musumbulo wavhuḓi nga maanḓa vhone ndi musumbulo wavhuḓi nga maanḓa muzika wo tou mamarwedzha ei vhone vha ḓo tou pfha nga ndi zwi ei nda ei vhaṅwe vha ri ndi bluma ndi a ri nyago ambesa ntumbu ri ṱoḓa zwithu zwo relaxaho ro ḓidzulela na vhudalisi hlala ḽi daliwa wena utishi my love ni, ni cela ku unibeke

vhaṅwe vha ri ntumbudeni ri tshi vhuya mushumoni mawe sho ntsumbuweni ko mama ri lwetshe ko suva tsi ri nzanzuna aototofa practice what you preach tsi ri muzika wo ḓala we ṋamusi a ri ḓo suva na vhone mara vhone kha vha ḓo ri ri dzhie ṱhingo dza vhone ri tshi tou vhuya fhanoni thome ri nwe maḓi ndi tshi vhuya ndi khou dzhia ṱhingo dza vhone vhone vha ambe vha ri ntumbu ndi khou lumelisa nyiwe kha lumelisiwe afho

vhone vha nga ri founela nomboro ndi 0729019831 kha vha ḓo tou pfa kha vha ri ndi dzi dovhe 0729019831 a nga to ralo hei hafhanoni mitshini ndi eh, ḓo to vhidza producer ḓo to ita tshiita eh, eh, kana kana ndi khou ita zwone na a thi ndi tshikhuwani ndi tshikhuwani nga to ralo ah, khezwi zwo mbo ḓi ita khezwi khou dzhia ṱhingo dza vhone hai zwo ita zwo ita kha vha ri dzhie ṱhingo hafhano muthethesi ntsantsu na

hu ri ini wee ri khou suvha ya ndi zwone ndi nnyi nga dzina khezwi ḽa vondwe

Angati kuti yadzoka bhunzu ngani pano. nzaa Iza ndinono. livha nga maanḓa muthetshelesi na vhone vha nga ḓi founa thi ri vha vha ri vha i rumela milaedza yavhuḓi nga maanḓa milaedza ya lufuno milaedza ni i khou mamarwaita vha mu sa nyenedze manini nzanzi na he nzaa nzanzi na

ntsa khe zwo vhalwa mundo vho vha pfa lwa msivere hai ro thuka ha ri tshi mu thikilisa ntsa ntsona ntsa we he ntsa a vona muthu hai a ri dzheni khoyu ntsa ntsina mama ro dzheni ri khou amba na nyafha muthetshelese kubiyani ntsa

Henza. Mapfura, mapfura. Nzanzi na. Ndo livhuwa nga maanḓa tsi rwi. Nda basing mvela phanḓa we vhathu na vho sitholimela vha lumelisiwe. livhuwa nga maanḓa vhoṱhe vho pfano vho koki vho ipfi a vhathu vhashu ri khou livhuwa nga maanḓa mvelaphanḓa we nza nza nza a ri dzhe muṅwe muthetshelesi khoyu he nza

nzanzu na vhadzi 120 percent yowe mm. kha vha ḓo vha fara mani vho nkumela khoyo mutukana wavho kho vha lumelisa mani nzanzuna

ndzaa wena madekwana ri khou mama right away nanyi ndi vhuwo muvhango hi ni ngo ralo nda ḓo ni vha fara ri ḓo tou pfa

na nnyi futhi tshililo classmate kheso kho livhuwa nga maanḓa kho- a ndi zwavhuḓi nga maanḓa luamondo ḽa matshelembaḓo tsirwi nzanzi u naira ndi dziṅwe muthetshelesi kho livhuwa nga maanḓa vhathetshelesi vho no khou ri ntumbu wei ri khou mama rweja ri khou suvha roṱhe tsirwi a huna na zwiingo muthetshelesi koyu nza Eh, nda muthetshelesi vha muyani

ri khou mama rwetsha ndi musumbulu u wona muzika vha khou pfa mani vhone ri khou bvisa maneto ri khou duwa kha u fhaḓa nzaa nzaa ntsina

Vhafhi Mbilaleli ane vha ḽa ha mutsha. Livhuwa nga maanḓa Centurion Alu. Nndumba vhe na lukanda lwalu lwo nakelela godo na matodzi vha Joburg. Hai Mudzimu vha tshi ntsika vha vha khou vhona zwori ndi ḓo nga kole ḽi sa nisi mvula. A ri suvhelele. Ndzanzuna a ri nde u thetshelesi nda u thetshelesi madekwana.

u ri ni livhuwa nga maanḓa three ndza zimbabwe ḓo vha lumelisa ma nzanzuna nzanzuna

ṱuwani hei Eish. Vha- vha ḓivha vha- vha- vhathu vhoṱhe vha tshandama no khisiwa kana ndi deep khisi ha vhone enza ri koma marwedza livhwa nga maanḓa vhavhili na vhararu lwamusi vha ri vha vha khou lumelisiwa vho zwi pfa lwamusi vho no lumelisiwa vhana vha miyanga vho lumelisa nga maanḓa vha ri aisa lothi vhani ya yo hwala venḓa zwino lwamusi ndaa vhone mbuḓani livha nga maanḓa mthetshelesi ri kha ḓi vha navho thi ri he ndaa nzawe khezula sunnyside ndi tshi khou dzhena bostomo ya ya ri khou livhuwa nga maanḓa a u ḓivhanyi maybe ḽiṅwe ḓuvha vha nga sokou mangana vho ri donata nga khamera vha wana na ngei sofa ḽi to vhonala ḽi lwa ḽavhuḓi ah, ee mani heyi lu ri nda ndi khou to vhona dzhia marambo a nguluvhe mani heyi ntsadzona hedza nsanzana uri vhanga mwana muthatshiresi ndi nnyi we thusi a vhathu wele vho thusi ni hone we zwino nza

Ah, nṋe ndi khou nyago vha thetshelesi vhashu nṋe ndi khou nyago a tshaisa vhathu ri khou livhuwa nga maanḓa nzanzi na

kha vha ḓo vha fara vhavhili na vhararu we ne ro ḓidzulela tshikhuwani ndiramutekelesi ndi matekwana hei nzanzila inda nza nza

Ndi zwone, nṋe ro rwana nga ṱirekisuthu ya Dynamite. Ri ḓo vha sumbedza na zwithu zwa hone hafha. Ro diana nga ṱirekisuthu ya hone Dynamite. Nzanzi na. Nda muthetshelesi vha wo fhedzisela. Nda. Nzanzi na. Ri khou mamarwedza. Vho Radzilani.

Eh, ri khou athamba tshithaitha dzhouku zwino a u tshena u vhalavhala na mini Eh, ya eh, ah, ṋamusi ni khou nyita muthu ni a ḓivha ye radio ndi ya vhewe ri khou vhuya ri tshi vhuya luimboni ri khou vhuya eh ra vha ri tshi khou amba vhone vha tshi khou amba na riṋe vha tshi khou ri ntumbu ri khou mamarwedzha ndi sonda yavhuḓi nga maanḓa to enda mu music we gonna dlala izingoma zemnandi zethi wena utia ntumbu we sikhathele mina hayi mani mani se blue monday akamina kithi kuyayifuna mani Ke, ke le wena, wena o tseba ka Sezulu, hayi, Sherani, Sherani ka Bazulu, ka Batswana, ka Bapedi, ka Bamanemane, kuthi, hayi mani, ngalapha ke South, South Africa, kuna iradio enkulu mara isencane, nithi, kuthi, hayi mani, give him a support mani, vhathetshelesi vhashu ri khou humbela uri, a, a ri na camera vho mani, kana i ya kale mani, a, ri khou i humbela, vha khou vhona vhaṅwe vhathu vho ri thusaho ṋamusi khasho, a, ndi khou tou humbela ku, ku camera. kana kana ku founu vho kwa kwa kwa kwa kune kwa ḓo to bvisa quality eh vha vha na miyanga ngori vha khou i vhona founu ine ra i shumisa mani vhone ndi mo bvisele mani ndo zwi vhonela zwithu vhathu vha khou amba vha ri ntumbu eh quality ya muzika eh yani kha founu ine ra vha ri khou ita khasho vhathu vhashu eh i tshi ya life ra vha ri khou vhala nga ino ni dzi comment na mini vha zwi vhona uri eh mini vha khou vhona zwone dzi laptop ndi dzashu Ei zwithu zwone ha vhathu washu ri khou tou humbela no khou tou ri ntumbu wei hai no ndi khou ri ntumbu eh, i go with you i'm gonna support i'm gonna provide something a ri khou tou ṱoḓa mini ri khou tou ṱoḓa khamera kana founu ine ya kona u vha na zwithu zwavhuḓi uri ḓise khasho ya vhathu vhathuni ngori u ḓivhanyi ri tshi humela venḓa ri khou shumisa koku ri khou shumisa koku vha ḓo vhona uri a ntumbuwe khwalithi yani mara ndi musumuluwo mani hei ha pfi vho ofrempa u vho to itisa honoyo muthu hei vha ri a ntumbu a hoyu ofrempa hei kha u ḓo fa mani pulova muzikani kwa luimbo tshi vhuya luimboni khou dzhia ṱhingo dza vhone na vhone vha dovha vha lumelisa mani khou fara khasho nga vhone ṋamusi

A zwino nṋe ndi nga dovha nda ri mini vhathetshelesi vhashu ndi nga dovha nda ri mini mane luimbo kolu olu luimbo lu ya rwa yo ndi tonga ndi sa to ima hafha holu no ni lu rwa vhathetshelesi ndi khou vha vhudza thi vha tshi kho to mu vhudza muthu zwa vhukuma vhuri ee nṋe ndi khou ri ee nṋe ndi khou ri mini zwe nda ita zwone kana mini thi ri a ndi khou ri ni mpfarele thi ri mara ndi luimbo lwa vhuḓi lu romantic lu mamelwe dzhing lu swing the sewer mans oh oh ndi khou ri na musi vha sina wa gwakwani vha ḓo founa. he ndi khou vha vhudza uri na musi vha sina wa gwakwani vha ḓo ri lwa luṱingo vha ri ndi khombo lwo suvha khombo lwo mama rwedzha ngori ndi musumbuluwo muṅwe ri ntumbo wei ha nṋe ndo ḓi netela fhedzi a oh, nṋe ri tshikhuwani nṋe ndi tshikhuwani ndi kho ri luimbo luimbo heli ndi ḓinga he vhona tsho to ṱangana na matombo tshikhuwani thi zwo ri wa a si mara ndi khou vha vhudza olu lu ḓo vha dia vha tou pfhi nga ndi mukukulume vhona vhe vha ṱangana na mukukulume tshikhuwani e serintshiri yone vha wana nga matsheloni e mukukulume kuri kokoliko sentshiri yone o hmm? a kha ḓi vha navho ḽi a rwe ndi tombo

Right, tikezwa ndo zwiamba zwavhuḓi nga maanḓa tsirwi ndi ri vhathu vhashu ni vhusiku ni tshi kha ḓivha roṱhe ri khou suvha ri khou mama right ri kha ḓivha roṱhe tsirwi vhone vha nga ḓivha vha ri mini a nṋe ndi khou amba uri a vhathu vhashu ndi khou ḓiphiṋa nga maanḓa ndi ḓi vhudzisa na ngei uri vhathetshelesi vhashu we na vhewe ni khou ḓiphiṋa na tsirwi kha vha ḓo ri ndi vha dovhe heḽi nyimbo ḽi tshi to fhela ndo vha vhudza zwa uri ri tshi vhuya vhone vha khou dovha vha fona mani khasho i khou valwa nga vhone ṋamusi kana a si musumbulowo a ḓo pfa thandanda na piano hafho heinoni ipfi ntumbu mapfura online radio ro dzula phanda studio lwams group kana lwams africa group vha ri no na ri nyadze zwithu zwa vhathu muṅwe na muṅwe ndi wa ndeme vha ri hai khasho ya vhathu vhathuni khezwi ro dzula ṋamusi ro yo ḓithuka na vhone vha nga zwi ita thiri vha fona vha ri mutumbo woza mara ndi musumbuluwo ṋamusi ndi a zwi ḓivha zwori vhone vho neta nga zwe vha khou ita zwino vhaṅwe vho vha khou foroma madina vhaṅwe vho vha khou ṱadzwa zwidimela vhaṅwe vho vha khou ita mini mara luimbo kholo ndi uri ri tshi khou suvha na vhone ndi tshi netulusa vhone

hafhanoni hafhanoni ri khou dzhia milaedza ine ya khou rumeliwa nga vhathetshelesi vha ḓo zwi pfa na vhone vhaṋe zwo ri khou suvha ndi musumbulo wa vhuḓiyani ndi phanda studio ri khou suvha nzanzuna zwino vha vha khou thetshelesa ndi tshi khou vhala milaedza ine vhone vha khou i rumela thi ri ri tshi tou bva vho ri khou vha fha five minutes ine vhone vha ḓo vha tshi khou tou amba na riṋe thi ri mara vho ri thomi ri dzhie milaedza sii muṅwe mulaedza khoyu uri nṋe ndi pfhi madzivhe vhulenda tsireledzo a ri lwams africa group and uh, panda studio may almighty bless you mulaedza wavhuḓi nga maḓa rine pfhi ralo j i'm very very happy uh, greeting mbade mkhwa uh, mkhuwa a ri ntumbu wei nṋe ndi pfhi vhodina uh, ranenyiwa vha ri ntumbu wei ri khou mamarweja everything is looking good professional nice work ntumbu ri livha nga maanḓa thiri mu a riṋe ri pfhi a phesi madzivhanḓila murwendeni a ri hong kong approve u ri muṅwe mulaedza khoyu khou rumeliwa fhanoni vhathetshelesi vhashu u ri mini hafhanoni khoyu muṅwe mulaedza khou rumeliwa fhanoni a ri ntumbu we nṋe ndi pfhi tianedzwi arra chibvumo are big up to svm group and loans group for supporting our studio ri a livhuwa nzanzuna hu ri muṅwe mulaedza one ndi tshi khou lavhelesa khoyu uri nṋe ndi pfhi tshinaiwa mv a ri visual equality is out uh, this world must say 100 percent or vho uh, make up today vho ntumbuna hei ra ngo ḓi make up a tsi ri muthetshelese ha ito vha zwithu ndi musi mudzimu vha tshi khou sika ḽifhaṱo ḽa ntumbu ḽi tshi khou nyago vha mavu a munyaka nzanzina vhutshilo na ene ari nṋe pfi vhutshilo ah, mudumela ari ntumbo we ndi ri playlist i vha isa riṋe we singili dza dzona uri muṅwe mulaedza khou yiri a ri nṋe ndi pfi lufuno lwa pirates patrice a ri and before i knew what was going on she was in my house ndi nga lafha u khou ambiwa nga luimbo lune lwa lwa clarence carter that's right muṅwe mulaedza koi lwa pfi nṋe ndi pfi ndondeni oscar madume nice quality ntombo while it was uh, nice quality uh, this is beautiful thank you jennifer tukuta ari longs lwamsa and god

uh, scrutinization aya wow a ndi ka mini uh, sanitization kana sancrozation mara mulaedza wavhuḓi nga maanḓa wams tv kana wams tv wei vha ri ya livhuwa navho thi ri uri muṅwe mulaedza riṋe ndi pfhi kulo miracle ara can't stop living uh, loving you wanganza a maṱodzi kha rive a ri mutumbo wei lwa musi phanḓa Vha ri phanḓa na phanḓa hmm. Of course Mtubo online radio dope I approve from Maz. a ri nṋe ndi pfhi lali i king a ri ni tobu eh, eh, new studio we are celebrating ei eh, ri kha ḓi tovha ro to hadzimiwa fhano thirui vha mbo ḓi ri ni tobu ri khou ni ḓisela zwithu zwavhuḓi nga maanḓa beautiful god bless uri muṅwe mulaedza khou ikhou rumela uri nṋe ndi pfi khotsi a hulisani rabutulu vha ri ntubo we nzanzi una ri khou suvha the eh, the rabutulu's family nzhelele nzavho rabutulu muvango kana mavhungu um, mant a ri hei ntumbu track una uh, practice what you preach kwasha a ri makana masiti a ri ntumbu wei i can't do without anything i love this show nzanzi una ntumbu hayi hafe vhashumisani farani nga u ralo clarence carter top troika gold court of making love ra tshilinga hey? ra tshilingana ra tshilingana nomene vha ri kuliwa nga maanḓa lufuno wa patricia rina rina na mini thiroi munzhelele khoḓani Gadson Malaḓa, Mudau Pfani Rain, Fhulufhelo Bongwe na ene ri khou mu vhona Bayhawk Murena a ri ai ndi kha inwi a ri tumbu mama Regine suvha ndi ḓi suvha ya ri khou homolosiwa ṋamusi nga ḓuvha ḽavhuḓi nga maanḓa ḽa musumbuluwo na maneto a ri tsha pfha nga ntumbu mapfura online radio Livhuwa nga maanḓa zwivhuya malibana. Numbers or ring Gadson Malaga ya ṋamusi vhathu vha khou ṋamusi ri khou livhuwa nga maanḓa khou eh ha ṋamusi tsho litshedza vhone a livhuwa nga maanḓa kha vha ri thome ri tshi vhuya hafhanoni ndi hafhoni ri ḓo vha ri tshi khou dzhia vhavhili vho fhedza ra ṋamba ra tshi khou ri mashathi rwi vhone kha vha ri foinele ha vha ri ntsumbu ndi khou ri hala ḽa ṱaṱa o livhuwa nga maanḓa so yo vha yani ṋamusi vha tshi funa vha ambe therwi ri kha ḓi vha hanefha joburg kana gp gauteng province ri kha ḓi vha ro swieleliwa hafhanoni ne a vhidzwa upfhi phanda ha studio vhona riṋe vha ri ntumbu mutuka wa ya vhifhi riṋe ri to amba zwithu ri si ite ri khou ita kha yo khasho ntsantsi na kha vha ri dzhengo muthetshelesi khoyu khou amba na riṋe hafhanoni a ri hayi ntumbu we i ṋethela na mini na vhone kha vha ri foinele 072 9019831 nda muthetshelesi madekwana nzaa vha ri mini fhedzi ndaa livhuwa nga maanḓa livhuwa nga maanḓa vha ḓo wana ḓuvha ḽa vhuḓi thirwii nda ya vhusiku wavhuḓi hei thi noho tshenani afha rongo zwi ḓowela ya radziwe vhuthetshelesi koyu nda vhuthetshelesi he nda nda muthe oho nda muthethelesi

Ah, wa, wa wanala mkusule pano Ah, apa unakuza unaona sipata. Ah, liwa kamanda liwa kamanda tiri Nanda. liwa kamanda vathetshelesi vashu ri khou liwesa nga maanḓa vhathu vho rumela milaedza avho ri hai ntumbuwei hai ro vha ri roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa vhaṅwe vha ri ha ntumbuwei hai nṋe ri khou ri ah, khasho yo vha yavhuḓi nga maanḓa thi ri kha vha ri ndi vha sie nga tombo ḽa- ḽa ḽa hayani ri humbule zwa venḓa ri vhone zwi zwa khwine nga maanḓa thi ri muthetshelesi ndaa vha wo fhedzisela nzanzina nza ah ni to zwi ita nga khole vali vha vha thetshelesi queen of the station ro ḓa makhuwani hanefha tsini tsini na hayi ayi vhuya ḓi a ri vhona vha thetshelesi matshelo ha vali

livhuwa nga maanḓa vhoṱhe vho no khou rumela milaedza vhoṱhe vho rumelwa milaedza vha ri a ntombo ri ya hone fhatsi mara tombo kheli mani vhona a ri nga ri mini a ri a ṱuwa ri tshi anda ngei mara tombo kheli ḽa ni venḓa dendele dzhia ni dzembe ḽi na mulaedzi ndi tombo vhone vha pfe sedzani zwa matshelo hangwani zwa mulomo sedzani zwa matshelo hangwani zwa mulomo nga ri mulovha zwo mbili

ine ndi acronym for career and varsity life awareness ya dovha ya fara na motivational talk zwino bono foundation currently ina dzimembers dza 123 dzine dza vha dzimentors 155 tutors and then the motivational speakers they were within anebo bathu bane baba the mentors bane baba the tutors so no bono foundation ndi tshimiswa tshine it's a non profit organization by the way i aima uri vhana vha tshikolo vha fulfille miloro yavho na nṱhani uri vhunzhi ha vhoriṋe vhane ra vha kha bono foundation ro ri tshi phasa kana ri zwikoloni a hu ngo vha na tshiimiswa tsho raliho tshe tsha ri fha insight uri hu itea mini yunivesithi kana insight yori hu itea mini uri ni kone u swikelela kha miḽoro ine na khou ḓo swikelela khayo